Omureeba wa Rubirizi Learning Centre awu ebari kuba negyenda omu maisho n'okutukurata mu kutu kandi nikyokurora nimba ninsiima munonga ndikukwebaza, ekyokuba nokora nikiba kiri ekyamaani. Ninkusaba oku subscribinga iwe ayaba ataka subscribingire kandi obaase kuba no likinga. Nikiba kiri kirungi waguma no sharinga video egi ninga shi amakuru agu tukuba nitukuteraho noba notereza amaani. Omukuru Judith Amanya omuganuro kandi obire oyesembirweho omu karuuru ka nrm abwa Women MP. Ahabw'obu aruubirize disiturikiti y'omugasyo gw'abakyara, yarugireyo yaasiima abantu b'omu gomboora ya Katunguru hamwe ahabw'enshonga zitari zimwe na zimwe, obwo naagira ngu kirekire naagyezaho kureebeka ngu naaza omu gomboora ya Katunguru bambi n'okwenda kandi obwire obu yamaze kuba naasingwa n'okwenda ngu abaase kuba naayamba amagara gaabo. Ekirooto kye ou naagira ngu ku akuba yarabiremu yaazire omu paramenti naayenda kubanza yaarwanisa eby'amagara omu disiturikiti ya Rubirizi biri kubi hamwe n'enguudo. Ababaasa kuba nibatwara life jacket kandi ogu tumusangiire omu maka geye ariyo nazipakinga naziteeka aha motoka nikwo kukwata omuhanda akaika omu mwaaro gwa Kasaka akabahereza bamwe omu bataka ba Kasaka basiimire Judith Amanya omuganuro ahabw'okubaretera life jacket kandi baayongyera n'okumugambira ngu mazima nibaza kumuhereza akaruuru abaase kuba naza omu paramenti abayambe ekizibu ky'oruguudo kuyaba district yaabaho enguudo yaabo eya Kasaka tekakorwaga. Neeguma neebateganisa munonga, kandi nawe abaasa kuba naakireeba ahakuba enjura ebaire eri nyingi. Nk'okurugayo, akaza omu mwaaro gwa Katunguru, nabo bakabaasa kuba nibamusaba kandi bo baagyezaho n'okumusiima kugira ngu obu ari omu Uganda Conservation Foundation ngu akaba naagyezaho kuba naabooreka engira ezisoboire kuba nibariiramu kandi n'engira ezibasoboire kuba nibeerindamu nk'abantu abakutuura haihi n'eirindiro ry'enyamaishwa ahakuba gaita hamwe na na paaka okureebeka ngu babaasa kuba nibamanya ekintu eki enyamaishwa eziri omu Queen Elizabeth National Park nk'oku ziine omugasho kandi nk'oku zirikureeta entaasya nabo babaase kuba nibamusiima. Nikwo kuza omuri Kazinga nawe akabatwara, akaza na n'omuri Kisenyi nawe akabatwara kwonka ebintu ni bingi munonga. Ninza kuba nimbikuteeraho obaase kuba noobyorokyereza kandi turikugyenda omu maisho. Omukuru Rama, Aba ni banywani bangye, abantu ba Mwaro. Aba Katunguru nimbakunda munonga, nibanyeta amanya Judith Amanya, omuganura w'enkunzi ya baingi. Ninkunda abanyarubirizi munonga. Akahombo karaakutambira nikakubanza obutuuti, abantu abo bakampagira, naagira nti, Mbwenu reka mbasiime kandi mbaase kubeendeza amagara marungi ndikubaheereza Life Jacket Saving. Life Jacket neeseevinga amagara nainga neetamba ahabw'okuba omuntu waaza omu maizi, waaba ogijwaire, hakagira nk'ekizibu ekyabaho obundi nanka gonya ekateera eryato nainga enshere, Okagwa omu maizi nobaasa ku floatinga ahaiguru tokaafa. So neeza kubahwera kubakuuma kugira ngu bagume baine amagara marungi. Ni manya ngu baine ebizibu bingi munonga eby'amagara, obundi nangwa n'amashomero, n'ebintu bingi ebikubateganisa kwonka ku bakuba baine life jacket ahabw'okuba orutookye rwabo n'enyanja. Mbwenu hatiiya ndi nkayabahereza omuzigu okubombereraho. So nimbashaba ngu mugume n'amaani, mwekuume kandi nangwa n'egi endwara eriho eya Corona nayo mugyekuume nana ebindi byona. Naabaasa kumujuhuura. Nzoka abaire naakora omu kitongore kya Conservation kirikusapotingwa UWA, abari omwe abaire naahika ahansi akabaasa kushomesa abantu ebintu ebikwatagaine na UWA kandi babaasa kumanya omugasho gwa UWA ogu eine omu Uganda nana abantu ba buri kiro abarikutuura omu kaaka. Shi bagyezeho kuteekaho n'okucondooza kugira ngu revenue shares ka ziraabe nizihika ahansi abari omwe omuntu arikubaasa kuriidinga revenue shares kureeba ngu zaabaasa kuhika. aha muntu gw'ahansi na munonga ow'akutuura omu paaka kugira eki yaaganyirwamu abikwatagaine n'amarwariro n'amashomero. Sente ziriyo niziija nituzifunira omu bwire kandi tugyezaho kimwe tugyezaho kugira ngu twaziforowinga nitwe nk'abeebembezi kugumizamu zikora eki zirikwetaaga. Sente nituzikunda nituzimanya ngu ziriyo kwonka ahabw'embeera y'abaserikare oku baizire ekashanga turi omu bwire bw'obunkenke tutaine kurungika sente n'aba bariya turi nitubateekateekaho kwonka kibe kigumire munonga kushanga ngu omu bariya nituteekaho puroguraamu ya life jacket kugira ngu tuzigure kwonka tube nitumanya ngu n'ez'amaani aha magara g'omu bariya kwonka mbwenu ahabw'eshaaha ezi ahabw'okugira ngu gavumenti yaarwangisire ezi ahabw'okugira ngu ekateekateekyera munonga abantu baaburizyo kugira ngu nabo bahike baganyirwe omu gavumenti yaabo mbwenu nikyo kyatuyambaho kugira ngu bamwe obwire bukaba bukuhika baana abu turikuba tuhikiire ngu bagyende kukora omu paramenti baze kutushakira bukaba bukuhika baagaruka ku nuya kandi baayenda kuhitsya kutwihamu ebirungo ebi barikwenda ngu bashube bagarukeyo. Kituyambirira kushanga ngu nanaabo abu barikuba nibakompiitingana nabo twatungireho gaapu naitwe nk'abantu baaburiijo. Nambwenu twasiima omukyara. Amanya Judith nubwo araba atakabaire memba wa Paramenti ahabw'okuteekateeka munonga aha kuteekateekyera itwe nk'abashobi. Kureebeka ngu naitwe tutaire twine ekyetengo ky'ababara ebi turikubariza reero twija kuteeba ngu ebintu bibaire bikikiinemu obweremwa kuteekateekwaho kandi nabwo ababara ebi twakabateekateekaho akabaheereza ki? Akabaheereza Life Jacket. Nambwenu ahabw'oburungi bw'abantu ba Kashaka, naba bari abo n'okutwariza hamwe n'abakoma b'amaato, naaniinshaba ku kyakubihisa butari buna kugira ngu omuntu harimu omuntu okuhagirangana tuhagira omwami omu kyara Amanya Judith atubeere memba wa paramenti akatushakireho ebikusinga aha life jacket. Nikiba nikimanyisa ngu nootumanya twena, nootumanya weena n'ebyetengo byaitu mbwenu zo life jacket yaatuheereza amagara nk'oku baazeeta ngu ni life jacket, zoona yaatuha amagara. Kurora ngu abantu ba protected ahakuba nibakira kugwamu titubatsire kubaraba nibagwamu nibafa ebintu enyamaishwa zibanagamu bafa mbwenu hati eki nikimwe omubirikubaasa kuyamba amagara g'abantu ba kashaka na katunguru okutwariza hamwe amazina gawe tumushabe israel chairman w'omwaro twasemerwa munonga ahabw'okureeba ahu orareeba amanya gy'obusi natwijuka hoona munonga nkitwe ababariya Turi buzibu, omuyaga niguteera eryato nirigwa omu maizi kandi waaba otaine life jacket noikanga waafiire. Twiriire nitufuna butandu nyingi ahabw'omuyaga nana ensi erikuteera amaato kwonka hati obu twafuna life jacket ezi twaaba twasemererwa na munonga. N'omuganuro twamukunda munonga kandi nitumusaba ngu n'abantu mwena na munonga inywe bakama baitu abaareeba eki amanya yaakora kugira ngu butandu yaitu ekyendeere. Tumuhagire nikyo tumuhagire abaase kuza omu paramenti kandi abaase n'okuteekateekyera n'ebirikukira aho kandi amaanya Judith mukama akuheereze omugisha

Ninza kurebuka ngu nayenegyeza ebyamagara byatibwamu amaani rubizi twafuna hospital na namarwariro gaitu gazamu emibazi na nabantu ba mwaro nkaabo abatekwatekwaho baherezibwa ebintu byokubahwera nikyo ngire ngu mbwenu obututakahikireyo okwo kwonka kambahereze eki Kibayambe bagume baine amagara marungi, na baaba nibateerera omuganuro Amanya Akaruuru babe baine amagara marungi, na twaheza kusinga Akaruuru naaba ninzayo kuza kubakorera nabwo nshange baine amagara marungi. So Rubiriizi nimbaraganisa obuheereza burungi, nimbaraganisa oku impuruvinga ninga okwonegyeza eby'amagara, okwenegyeza eby'amashomero, eby'obuhingi. Omwami Rwama nooraba Nyarubiriizi. Hati nka kashaka orutookye rwabo oru bakukyeramu barikuhinga barikwombera n'omwaro n'enyanja. So nikyo ngira ngu reka mbakwatireho orutookye rwabo rugume rubahwere kurungi ahakuba naaza omu nyanja arugamu yaafunirayo ekizibu aka kantu kabaasa kumuyamba aguma aine amagara marungi. So ninshaba abanyarubirizi make me your choice, I'll be your voice.
Yesu bimwe aha bigambo wabaasa kuba nibihurikiriza ebya Judith Amanya hamwe na Nabataka hamwe nk'oku basemeirwa nk'oku waaba noobareeba barimu beemereire aha mywa bajwaire za life jacket nk'oku waaba noobareeba nk'oku baagira ngu ekizibu n'eky'amaani goonya nk'oku zitura nizibarya obundi might zibura kwonka goonya kare nibabaasa kukwata omuntu obundi osange ahabw'okugira ngu naaba ajwaire life jacket osange might yaaguma ekozire ki eri oruguru ensiri nazo niziba nizibateganisa munonga ekiyaga ahabw'okuba nooreeba ngu enyanja ya Lake Edward hamwe na Lake George okusinga Lake Edward neeba erimu amaihengo maingi amaihengo maingi munonga kandi agakuba nigagenda omu maisho na n'okuteera nk'eryato obundi bakagwa omu maizi hamanya ekyo nikyo ariyo nagyeza okuba nakora nagyira ngu we n'omuntu w'ebikorwa kandi takuraganisa kwihaho akuba namanya ngu yaraganisa nikibaasa kumuremeera kandi kireeta obuzibu ku yoona ashutami ateekateeka kandi arikora ki areeta nooreeba ngu abantu b'omwaaro ebintu ebi nibikira kubateganisa munonga life jacket. nk'oku bari aha nyanja egyo batsibire kuba nibaze- nibazenda munonga noreeba ngu na n'abakama b'am- b'amaato zikabaremagura ahabw'okuba n'eza sente nyingi life jacket ezi ezi- ezikwata omuri bishatu aha bishatu makumi abiri kandi ezi abatsire kuba nibagabira egombora ya Katongoro ntakarugaho amaziina nka buri kiro nikyo Ramadhan.